Puan pe lo te nei a buh leh bal tam tak a nei tih kan hria a, kan rawn tlawh a hei amah a lo awm hlauh mai a, ah biang biak na te kan han nei dawn a ni. An lo leng a ni maw? Ah sibai la aw. Hei hi eng nge ni ta le hei thil hmuh duh tur hi kan ngah mai i ramah hian hei pawl buk a nia maw? Aw eheu Mizo chuan. Buk ang han sen zawhah hian aw lo zau deuhah chuan fuih pathum pali te an lo nei ta maw? Aw chu chu fuih lian berah khanin ah an chhun fin ta a, aw chuan an hai vum a, a ke sei zawng an teh a, aw tichuan hrisep khawng. Kethup, sawmthum, sawmnga, sawmsarih, za, chhip zawn, kak zawn, tuha zawn, hreiha zawn, silai zawn, mau thlawn zawn a ni ta maw? Aw tam ve. Chu chu ruate lo sur khan buh kha tih huh chuan a tui lo thei a, a uk thei a, kha kha an khuh ta thin a ni Paulin. Chu chu chhek in a dah luh vat kha a lo ngai ta a. Chhek in sak a ngai ta ni. Bua tlen deuh chuan thla mah te khan buh zem an kual a an dah lut mai a. Amah erawh chu chhek in sak hran a ngaih kha chuan a dap te a chung te khan kha chhek in atan khan hman kha lo ngai ta a. Tichuan thlam kha thiat a lo ngai ta nih chu. Chumi chhunga an chenna tur chuan. Tiang hianin buh pawl hian pawl buk a sa thin a. A chhunga in tina ni maw? Aw ni e an riak khawm thin. Eheu. A lian deuh chu tam tak riah theihna a nia maw? Aah lo in hnaih deuh te chuan pawl buk pakhat te an in tlawm ta a. A chhungah meipui te an chep a. Zanah puan bu te an lo nei tha lo a, lo vawt ta thla si ka ni bawk sia meipui khan ai pah thin a ni mut pahin chu chu. Tunlaiah hian a la hre lo leh a hmuh pawh a la hmu lo an tam avang hian. A keini pawn kan hre leh reng reng hle. I la hmun ang e. Hmun ang a. Tin, i sawi mai in a ni ber mai a. Nia. Aw. Hei hi a hau tak viau a hawng in hawng tawh em? E, a hawn hran pawh ka lo tum leh. E, khai khai a hau tak em a hawng teh. E, a nih leh kan hawng ang e aw. Aw, han hawng teh. Hei media lam pawl lo kal tha bawk a, Paul. Awle he Paul buk hi a bik takin sikul naupang te, lamhaw ve ngai lo ten, hmanlai kan pi leh pu te, eizawn dan te, khawsak dan te an hriat theih a, mitngeiin an rawn hmuh theih nan leh a duh duih nan rawn tlawh turin, Nuam takin ka hawng e! Chawngte hian bih kual la. Pawimawh, kan bih teh ang. E, khai kha va lian ve hei! Dik tak a riah theih dawn nih hi! Khai khai khai! A nuam mang mai he awm phah duh a awm nghal bawk.

Entei rap a nia maw? Pawl buk kawtah hian ti hianin rawngbawlna a awm a ngai a, tah hian ei rawn an bawl a, tichuan tlaiah te zanah te sa ten pela chakaite an chhia. Len te an deng ta maw? Tiin zu pawl sa te man tur a lo tam a. Thar hian rep thin a ni hei a, kan rep loh lai takin in lo kal a nih hi maw le? Hei hi rep na a ni maw? Aw heng tul a nia. Tichuan heng hi far fim a nia maw? Aw. Far fim hi hmeichhem nan an hmang a ni. Hmeichhem nan? Aw. Aw. Alh duah a hma lem mai ti hian maw? Hei hi hawnvar tuite la nei hek lo maw tun hma te chuanin hei hi a tha em em mai ni meichhiam nan. Tin eng eng e kha. E hei hi maw? E hei hi. Vaipaden. Siamna nih hi. Aw. Tah hianin sa te, aw, leh thlai te chi hrang hrang an tih pawlh a. Ti hianin an mix a maw? Tui tak a ni. Tui tak mai. Tichuan hei eng nge ni? Vawk hi vul em ni? E khai a, mai mai thin a. Vawk chakuang a vang ve eng nge hei? Talhkuang a ni a maw? Talhkuang. Thing a siam a nia. Hmanlaia ram riak peng sik nal an inpek ve na ni. Engtin a inpek ang le? An buat chauh ve anih hi. Tihianin an vawt a maw? A va ring ve e. Tia ah khan chawi fak tawng u tih nan te, i haw tawng u tih nan te ram an riah chuan. Mu tawng u tih nan ti maw? A vuak dan atang hianin kal hmang a nei vekah an inbe thin ni. Chutiang tak tawh kuang a ni a. An phone a nih ber che. An phone a nih ber mai. Tichuan. An internet a ni deuh ber mai. Internet. Thleng lam hawi hawi. Hei hi chhuar thleng silna tur a nia maw? Hei fenthlir a nia. Engpei buh thlei a nia maw? Hei sawum sualna tur khelawk a nia. Heng hi chu an tui. Hawpna tur a ni. Tun ang lai chuan kam rah tam a, behlawi rah te ah leh mai an pawh hi a chang chawr chhah têt tawp a tui vang lai tak a nia maw? Chuan heng hi tip lam atanga Thian leh No te ken ngai loin Thian an siam a, a tui duh zawk. Tin. Khi lai khi kan en a khi enge nia vir vak vak mai a aw khi khi khi khi maw a langsar khawp mai leh nghal ral tangin khi khi leng lep a nia maw eheu kan pi leh pu te khan pathian kan pathian tho hian ve a ni aw kristian kan nih hma han biak kha tuna kan pathian tho hian aw ramhuai erawh chuan vava an tlawn chauh thin aw pathian erawh chu Chunga Pathian in bawk khup in min thlir reng ang tia an nun an uluk em em a malsawm tu a nia. Tichuan khitiang khi thing kawkalh cross ang hi an siam ta a, chu chu lazai pathum a dum a var a sen in an tawn ta maw, chu chu an khai thin a ni. Tin chuti an kher ni lo pawhin khitiang khian. an khai bawk thin a, cross lem kha an lo hmel hriatna kha a rei tawh a ni kan pi leh pu te khan, hei khi malsawm na tan ball pu hmangin in thawi nan an hmang a, an lo a an huan an thlai maw leh buh te. Khang kha ramsa leh sava laka a him nan an ti a ni. Awmze nei tak a lo ni maw? Khai mai mai maw kan tih mek lai. Tichuan hei hi eng nge ni? I lo chu mi? I chu mi? Ah aw nia a bua tha a awm hle mai. Hi ka thil var khi lawm eng nge awmzia in han tar sang ei bik mai nei hna la. Khi khi pho leng ania maw? Pho leng maw? Aw, pho leng ania. Hei tunang hunah lo number te an pawt a, tichuan a kum leh an lo tur kha an va thlang ta, an va hual ta a. Tichuan mahni lo ah khan thingkung sang deuhah pho leng hi an tar thin a. Khawm hma te hi an phelh a, a lang var duh deuh a maw? Tichuan thing len ah an tar a, ralkhat atang pawhin sawm ta miso ka lo. a ni hian chhinchhiahna a chhinchhiahna a tha hle tak mai a tichuan hei i chul te pawh han en ila buhahna a hnuai lam pawh hei keini ang tan chuanin hei enge ni ta. han ti deuh ni la ni hmel mang bawk si lo a awm hian a han vuak zawh hian buh pawl kha ti khan han paih vum ta maw tah chuan sazu an lo kal ta a chu chu tam thei khawp mai a chu pawl kan tih hian nia a sa pawh tui bik a chu chuan tuam thin a a hahthlak em em mai a ni pawl tuam chu pawl tuam kha i tuam ve teh. Lak tuam lo. Thaia eh eh. Chutiang a pawl tuam kha kan hman ve tawh lo a hahthlak bawk a. Tian pawl kha kan dah khawm ta mai ang tah hian tiang kan hung ta a. Hei heta hi sazu luhna tur kan siam ta a ni tih kuan maw? A lut tawh em ni hi a va bel ve. A lut belh tawh mai ni hi heng lai te hi bel tak a ni aw. Hei a lun mep mep asin. A lun aw. A nih dawn hi! A chhungah sawn kua te an nei a maw? A lum nuama thlahrik laiin chen nan an duh a, tin, Buh seng hmaih ti mai. Aw, a vuak trilh zawh loh kha, buh mal kha chhar tur la tam em em bawk a. Chu chuan tlan ta. Tlangpui thuin zing takah khawvar hma hianin an insa seng leh a, hmun dangah an awm a, ni leng a awm pawh an awm tho a maw? Chu chu zing. Khawvar hma deuh hian ti hian kan hlawh ta ni. Eh, oh. Oh. Pui ta hmak mai a. Ta chuan a chhunga kan lu chila a thau tha tha han lawr ringawt tawh mai. Eh. Ei khawp te te in maw. Ei khawp te te khan ti khan in kan la ta. Oh. Ti a in thlah pung ve zel a. Ah. Awarin khang. Zupawsa te hi, zupawsa ei tawh ngai e. Ei ngai nang. Oh. A tui a lawm zu Paul sa te chu sa zu sa pang ngai ang hi ni lo maw? Hei Paul Paul pawh tam a i thlawm ha zau a. Buh i buh thar hi eng zat nge ni reng reng? Ah an buh thar zat hi a tam lam leh a tlem lam hi sawi thiam a har ang reng a. A zat ve let vel a ni e Bera. Ei, vat a rin nem em em ve chu. A nem leh a nem lo lam kha chu thu hran ni se ni. A tam ang a zat ve let te chu zia awm a lo. Awle a lawm awm hle mai hei. Kun hna chu. Ti lawm awm e, in rawn thlawh a. Ni e. Lawng khawp mai. Ni eng nge eng nge ni ta heng te hi kan hmu khap khawp mai a. Zam zo a nia maw? Zam zo hi thlam bulah hi chuan ngei ngei a chin tura ngai a ni. A mawi a, a mizo pangpar ve a. Khawvel hmun dangah hian a awm ve em ka hre lo a, hei hi chu kan hriat theih tir atanga thlam bula kan pipu ten an lo chin thin kha nia, tin ramhuai te an lo hlau a, zam zo phen a awm chuan ramhuai hi min hmu thei miah lo an tia, chungvang te pawh chuan eng nge a mawi na piah lamah maw?